ברוכים הבאים טייערע אידן צו צווישן אונז נאמבער נײַן און זיבעציק מיט ר' יוסף זאב בראווער, שלום עליכם יוסף זאב. עליכם השלום.
דאס זיך האלטן פריש יוסף זאב יא? קומט אן צו דיר אסאך הארץ ווייטאג, מענטשן אנלאודן, כ'גלייב אסאך, איך העלפ נאר מיט אביסל, די מעסעדזשעס וואס איך דארף דא פארליינען אויף די ליין, סאו. יא? ס'קומט נישט צו, דאנט ווארי, ס'קומט נישט צו וואס דאס מיינט זיצן מיט מענטשן וואס וואס זייער הערץ טוט וויי. וואו? ס'נישט וויסן וואס א טעראפיסט טוט זיך צו. איך וויל טאקע נישט.
איך וויל נישט פארשטיין מסתמא. אקעי, לאמיך אויפברענגען די שאלה פון די וואך. אקעי, ס'איז א זיבעצן יעריגע מיידל וואס גייט דורך, נישט די משפחה גייט דורך זייער זייער א שווערע מצב, אן קיין שום פרטים, יא אבער ס'איז א, איך, מ'קען הערן פון די, ווי מ'זאגט פונעם ניגון, פון די טאון אוו וואויס, אז ס'איז עכט עכט. ערדזשענט.
ערדזשענט, אקעי, יא. א סענס אוו ערדזשעסי, מעיבי א סענס אוו ערדזשעסי דא און דארט. ס'איז איינע פון די שטערקסטע סענסעס אוו ערדזשעסי וואס כ'האב עווער געהערט אין א מעסעדזש. אהא. און יענער זאגט אז איך ווייס אז איך קען גארנישט טון, ס'איז נישט אין איר קאנטראל בכלל. און זי ווייסט אז זי קען גארנישט טון חוץ שטיין אויף די זייט און מתפלל זיין, אבער למעשה. קומט מיט א מורא'דיגע זארג, זי נוצט די ווארט זארג, פון די וואויס וואלט איך געזאגט. כ'בין נישט זיכער וועלכע ווארט זי האט גענוצט, כ'בין נישט אויף כ'האב געהעריג. לאמיר זאגן עקזייעטי?
אויך, זי האט אויך נישט געזאגט די ווארט, אבער עפעס וואס האט זיך געהערט אזוי ווי זארג, אבער כ'מיין ס'געווען עפעס אנדערש. אקעי, וואס
איז מיט איר א גאנצן צייט, א גאנצע ממש קען זיך נישט באפרייען פון דעם פאר א רגע, ס'גייט מיט איבעראל, ס'נעמט איבער ממש, ממש ווי א שטן. אדער איך וואלט אפילו געזאגט אז זי איז די שטן און די עצם גוף איז געווארן די זארג, די ענקזייעטי, די דאגה, וואס עס זאל נאר זיין, וואס איז דא א עצה וואס קען מען טון זיך צו דיסטרעקטן דערפון, איז נאכאמאל, איך ווייס אז עס איז נישט אין מיינע הענט, איך קען גארנישט טון דערוועגן, און אבער למעשה די זאך גייט מיט מיט מיר און פייניגט מיך, וואס קען איך טון זיך צו באפרייען דערפון? אקעי, סאו עס איז דא אסאך זאכן וואס א מענטש קען טון אין אזא פעלד זיך צו באפרייען, די ערשטע זאך איז אזוי ווי אין קענען אלע געסן סיי די און סיי אלע צוהערער איז דאגה ולהביא שישכן אל החרם יא און אויף אידיש גערעדט קאושרים אל בית יעקב איז כ'וואטער גוט לשון קודש אבער אידיש גערעדט איז עס רעד צו אנדערע סיי אויב ס'איז פראפעשענעלס און סיי אויב ס'איז נישט פראפעשענעלס, רעד, ביסט אין קעמפ אויב, איך ווייס נישט וועלכע עידזש די, איך האב געפרעגט דאס, צו ביסט ערגעץ אנדערש, רעד צו עניוואן, רעד צו א פעמילי מעמבער, א פרענד, א שכן, עניוואן וואס דו קענסט און דו טראסט און דו קעירסט, פארשטייט זיך ריכטיגע גוטע מענטשן, יא, נישט סתם פרעמדע וואס האבן נישט קיין שום יא און אדער פראפעשענעלס אדער מענטשן אין די סטעף לייק אויב דו ביסט אין א אין א סקול אין א קעמפ איז רעד צו די מענטשן וואס זענען דא דארט דאס איז די נאמבער וואן זאך און ממילא גייט דיך זיין דאס גייט דיך מאכן סאך סאך גרינגער וויפיל עצות אונז קענען געבן דא. איז און גיב אוועק צייט, לייג שייד אפ א באשטימטע צייט וואס יעצט גייט מען זיך זארגן. קום לאמיר זיך יעצט באמת אוועקזעצן אדער אליינס אדער מיט א פרענד אדער א פעמילי מעמבער וואס יעצט גייט מען זיך זארגן, יא? ס'איז דאך דא א עצה פון צדיקים צו אוועקלייגן א שעה א טאג וואס דעמאלטס זאל מען תשובה טון און מאכן חשבון הנפש, און די איבריגע טאג זיין א גאנצע צייט בשמחה. ס'ארבעט צוזאמען, ווייל אויב דו לייגסט נישט אוועק קיין צייט פון קום לאמיר יעצט זיך גיין זארגן, דעמאלטס ביסטו ביזי זארגן א גאנצן צייט וועגן ערגעץ וואו דארף די זארג גיין. אויב דו גייסט אוועקגעבן צייט פון יעצט, לאמיך זאגן תהלים.

די, ס'איז שווער צו רעדן צום אייבערשטן אויף די שפראך וואס מען קען, און ס'רעדט זיך ארויס נאטירליך ווען מען פילט אז ס'דארף זיין אזוי, ס'דארף זיין אדער אויף לשון קודש אדער אויף ריין אידיש, אדער ס'דארף זיין געקינצלט און צוגעשטעלט און צוגעשטיקלט, ס'דארף שטימען, אבער ווען מען רעדט פון רעדן צום אייבערשטן נאטירליך מיינט עס אזוי ווי ס'זאגט זיך ארויס. איך מיין, מיר דאכט, כ'ווייס נישט פאר יעדעם נאכאמאל, אבער כ'מיין ס'דא מענטשן פאר וועם ס'איז זייער שווער.

סאו לאמיר טאקע, אויב אויב אונז האבן שוין אריינגעגאנגען אין די שמועס, לאמיר טאקע רעדן דערפון. ס'איז א גרויסע טעות, ס'איז א גרויסע טעות און ס'איז איינע פון די נסיונות וואס איז דא אויף דער וועלט, אז אונז זעען מיר נישט דעם אייבערשטן און אונז כאילו פילן מיר אים נישט, נאר אויב מען זוכט אים אדער נאר אויב מען טרעפט זיך אן מיט אים בשעת צרה אדער בשעת שמחה, וואס דעמאלטס זעט מען דעם אייבערשטן גאר גאר שטארק. קענסט זען מענטשן וועקן זיך אויף בשעת א צרה אדער בשעת גאר א גרויסע שמחה פון שפע אדער דאס, דעמאלטס וועקן זיך מענטשן אוועק אויף באט אין די ארדינערי פשוטע טאג איז איז די הסתרה מורא'דיג גרויס, און ס'שטייסט מיט צדיקים דווקא אז די שטערקסטע וועג צו צוברעכן דעם הסתרה, גרעסטע גילוי אלוקית וואס א מענטש קען זוכה זיין סתם אין א פשוטע טאג צו זען און לעבן און פילן מיט דעם אייבערשטן פונקט אזוי ווי מען זעט אים בשעת צרה אדער בשעת שמחה אדער ווען משיח העט קומען. יא וואס דעמאלטס גייט זיין גאר א גרויסע גילוי איז רעד מיטן אייבערשטער כדבר איש אל רעיו, אזוי ווי דו רעדסט דיך אויס די הארץ פאר דיין חבר אדער דיין חבר'טע און דו זעצט דיך אוועק און דו שמועסט פלעין שמועס אן דעם אנשי כנסת הגדול יא קהל הגדול הגביר והנורא אן די. דאס איז די נוסח התפילה, נאכדעם איז דא

קען זיין רעדן צום אייבערשטן איז זיכער אנדערש, אבער קען אנהייבן ווי מען וויל, הייב אן ביי איינע פון די, קודם קודם טו עס, איז דווקא כדבר איש רעהו, רעד, שוין, אקעי, מ'גערעדט, דאס און דאס קען מען אייביג טון, דאס קען מען עני טיים טון, און כדאי עס צו טון אין די אוועקגעלייגטע צייט, דארטן איז מיר עס אריינגעפאלן אין דעם שמועס. יא, אבער דו האסט אנגעהויבן יוסף זאב אז מ'גייט זיך זארגן, ביסט אנגעקומען צו אקעי די זארגן, סאו איך.

וואס זאל בשום אופן נישט געשען ווייל דעמאלטס דא ענדיגט זיך די וועלט יאטן פאלט מען אראפ, ביי די דעזיגנעיטעד וואריער טיים. יא אין די דעזיגנעיטעד לאט מען עס אויסשפילן און מען ווייסט אין די בעק אין די בעק אוו די מיינד אז די פאקט וואס איך לאז זיך עס פילן און וואס איך לאז עס אויסשפילן מיין פאנטאזיע טוישט נישט די מציאות קיין כי יזעהר אהער אדער אהין. וואס עס דארף זיך אויסשפילן וועט זיך אויסשפילן און וואס נישט נישט. איך וויל צולייגן, ס'שטייט יא פון צדיקים און ס'איז שוין היינט אידיען דערוועלט פון טערעפי אויך אז אויף דעם אליין דארף מען אויך וואטשן אבער ס'נישט קיין סתירה מ'דארף קענען טון ביידע ווען איך זאג אויב יו נאו וואט אויב דו ביסט יא קריעטיוו אין דיין דעזיגנעיטעד ווארט טיים גייסטו דיך אויסמשל'ן דעם ווארסט קעיס סינעריאו און וויאזוי דו לעבסט דורך די ווארסט קעיס סינעריאו און דו גייסט ארויס דערפון שיין און גוט. אבער קענסט דאך אויך מיט די זעלבע קריעטיוויטי סיי אויס'משל'ען די בעסט קעיס סינעריאו, סיי אין די עריעס וואו דו האסט נישט קיין קאנטראל, און דא ברענגסטו מיך צו נאך א זאך וואס איך האב געוואלט זאגן, אז אין די אנדערע צייט פון די טאג ווען דו ביסט נישט ביזי מיט די ווארי טיים, יא, האסט שוין דעזיגנעיטעד דיין צייט, אקעי, יעצט זארגסטו דיך, יעצט מען גייט יעצט אין שפיל הויז, מען גייט יעצט, איך ווייס נישט, מען גייט יעצט פארברענגען, מען גייט יעצט, כ'ווייס נישט וואס מען גייט יעצט טון, און יעצט. אבער מען גייט זיכער נישט פייטן די זארג אפילו ווען עס באבלט ארויף אין די דיזשנעס אין די נישט דעזיגנירט צייטן.
געב עס פלאץ.
יא.
אקעי. נו, דעמאלטס? רייט. סאו דעמאלטס קענסטו דיך אויך קודם כל אייביג אויס'משל'ען די בעסט קעיס סינעריאו אויך. אבער חוץ פון דעם, פאוקוס אויף די זאכן וואס דו קענסט יא, האבן קאנטראל. וואס קענסטו יא טון? למשל?
למשל די אמאונטס פון די זארגן. יעצט גיי איך נישט זארגן מיין זארגן. קענסט דיר פארצטעלן ווי א קווין איך האב דיך שוין זיכער געזאגט. נאך א מזל זארגן העלפט נישט זאגט ער. גיב א קוק אין א וועלט ווי זארגן העלפט גארנישט וויפיל דער עולם זארגט צאם. שטעל דיך פאר וויפיל דער עולם וואלט געווען צאמגעזארגט ווען ס'העלפט ווען יא עפעס.
געוואלד.
שנירסט און. סאו זאגסטו די זאכן וואס איז יא דא אביסל קאנטראל. אבער וואס העלפט און דארטן העלפט, למשל האסט די קאנטראל אויף וויפיל דו ווילסט זארגן, און דו קענסט מחליט זיין די קומענדיגע שעה גיי איך ענדזשויען לייק אלל די וועי, לאמיר זאגן ס'איז דא געוויסע זאכן.

און גיב פאר דיין מיינד אביסל א ברעיק, יא? אויסער מיוזיק, לויפן, טאנצן, שפרינגען, אגב עקסערסייז אז מען רעדט שוין, זיין פיזיקלי, זיין פיזיקלי עקטיוו, מען דארף נישט דווקא ארויף גיין אויף א טרעדמיל אדער אויפהייבן וועיטס, שפאצירן, לויפן, שווימען. זיך אנשטרענגען. ווי מער זיך אנשטרענגען איז בעסער. וואס ריליעסט עס נאר.

קאם אן נאו, וואס מיינט מיינדפולנעס אין א ווארט אויב דו קענסט געבן פאר די צוהערער? די אידישע ווארט מאכט נישט קלאר מיין איך באוואוסטזיניגקייט. אקעי, זאג עס אן די אידישע ווארט. זיין אוועיר פון וואס ס'איז, וואס איז געשען, מען רעדט אבער ממש פון די קלייניקייטן, אזוי ווי ווען מען זיצט, די געפיל פון די באדי קעגן די בענקל, ווען מען וואקט ווי די פיס רוקן זיך, אבער נישט ווי אן אשר איהם, עס זאל אויסזעהן ווי.

פיל זייער שטארק די קאנעקשאן פון דיין פיס צו די גראונד, פיל וויאזוי, וואס איז די קאנעקשאן? די די סענסעישאן?
פיל די סענסעישאן וויאזוי דיין פיס טאטש די גראונד, און אויב דו זיצט אדער דו ליגסט, פיל דעם בענקל, די פלאר, די מאטראץ, די קאוטש, אויף וואס דו ליינסט דיך אן, ס'זאל דיך גוט גוט פילן, ס'איז דא אזעלכע גיידענס אזויווי יא, לייג אראפ דיין פיס אויף די פלאר, לייג אראפ דיין צוויי הענט אין די זייט, מאך צו דיין אויגן, אטעם אריין א גוטע שטעל דיך רואיגע אטעם. פאר ווי דו שפאצירסט לעבן א וואסער, די כוואליעס גליטשן זיך, אויפן הימל שיינט א זון, א פריש ווינטל בלאזט. ניין די חסרון איז איך מאך שוין די חסרון מיט דעם איז אז דער ס'ווערט אז ווארט איך ווייס נישט צו כ'רעד פאר יעדעם דא אפשר רעד איך נאר פאר מיר אז ס'ווערט צו אנגעלאדענט צו העווי ס'שטימט ס'שטימט נישט איך פיל איך טראכט איך טראכט פון דעם איך טראכט נישט פון דעם איך מיין די גרעסטע דעטס איט צו מאכן עס אזוי לייט אויף א פארנעם אז ס'ווערט בארינג אז די מיינד וויל אוועקגיין פון דעם מיינדפולנעס אבער ס'איז בארינג, ס'איז נאריש, ס'איז בארינג, פון דעם רעדט מען, פון דעם רעד איך עטליעסט. דאס איז געווען מיין פוינט גראדע וואס איך האב דיך געוואלט זאגן, דו רעדסט שוין פון עדווענסד סטעידזשעס אין מיינדפולנעס אדער אין גיידעד מעדיטעישן אדער גיידעד אימעדזשערי ווי דו גייסט שוין אוועק צו א פלאץ, איך רעד פון די קינד פון א משפחה וואס האט צער ויסורים פון די סיטועשן וואס ס'קומט פאר, וויאזוי קען ער זיך געבן א גראם? אז לאמיר זאגן גייט ער אריינלויפן אין באנק פאר אפאר מינוט אדער אין דירה איך ווייס נישט ווי און טרייען צו כאפן א א ביסל ישוב הדעת אביסל זיך בארואיגן און טרייען צו פאלאון אביסל די איידיע סאו די ערשטע זאך איז גראונדינג גראונדינג דזשאסט פיל פיל ווי די בענקל האלט דיך פיל דיין אייגענע אטעם דיין אייגענע פולס פיל דיין באדי און ס'דא וואס גייען דורך די גאנצע העט טו טאו

ס'איז אפילו מיינדפולנעס בעיסד טערעפיס וואס זענען ממש די גאנצע זאך ליגט אויף דעם און די כח פון א מענטש, רוף עס ישוב הדעת, רוף עס זיין קאנעקטעד צו די מאמענט. נאך א פארט וואס איז דא איז אבזערוו דיינע מחשבות אנן עס דזשאדזשן

וואס זענען די חילוק פון דיינע פילינגס און דיינע מחשבות לע כל מיני דאס איז סתם בעיסיק גראונדינג וואס יעדער איינער קען טרעפן דעם אינזל ערגעצווי אין טיים אדער אין ספעיס צו קענען צו קענען טון דאס ריכטיג און ווי בעסער א מענטש לערנט זיך אויס צו זיין גראונדעד קענסטו זיין קאנעקטעד צו די מאמענט און זאגן איך גיי יעצט עסן איך גיי יעצט דאווענען איך גיי יעצט שפילן איך גיי יעצט טון די זאכן און איך קען מיך יא אפטיילן און אוועקרייסן

זיך צו גראונדן זיך צו רעגולעטן, און אגב איך זעה עס זייער אסאך מאל אז סהאט נישט אזוי ווייט צו טוהן מיט די צורה, ווי למשל איך האב עס נעכטן געהאט מיט איינעם א געוויסע שמועס א געוויסע סאבדזשעקט וואס אונז זענען דורכגעגאנגען וואס איך בין פריטי מאטש זיכער, ס'איז לאו דווקא די סאבדזשעקט, מיענינג ס'איז דא אנדערע וואס וואלטן דורכגעגאנגען די זעלבע סאבדזשעקט און זיי וואלטן גארנישט געפילט, ס'האט צוטון אסאך מאל מיט דעם מענטש אליין, סיי מיט זיין נעיטשער, מיט זיין טבע, מיט זיין טעמפערמענט, מיט זיין קעיפעביליטי פון עמאשענעל רעגולעישאן, ס'איז דא מענטשן וואס ווען זיי ליידן עפעס, זיי ליידן געפערליך, פאר זיי איז די דיסטעסט

אגב, דאס איז איינע פון די זאכן וואס מען קען אויך טון, אפשר איז דאס אויך איינע פון די, מאך דזשאוקס אביסל, לייק, מאך דיך אליין חוזק פון דיין אייגענע מציאות, לאך, עקזעקטלי, לאך, פאני זאכן. נאך א זאך, ס'איז דא זאכן וואס טריגערן, אקעי? ס'איז דא סיטשועישאנס וואס טריגערן, מחשבות, מענטשן, טריי צו לימיטן עקספאוזשערס צו כל מיני זאכן וואס טריגערן דיך,

די ישוב הדעת וואס איך וויל אזוי שטארק האבן, און די פאן וואס איך וויל יא ענדזשויען, און איך גיי ארויסגיין פון דעם, זי קומט זיך מיר א גוטע לעבן, און זאכן גייען זיין בעסער, און מען ליידט נישט אייביג, און.
זאכן גייען טאקע זיין בעסער, זאכן גייען זיין גאר גאר גאר גוט, יא יעזר השם.